L-ilma tal-pjan minn dejjem kien l-unika sors ta' ilma naturali li kellu kull min għex fuq dawn il-gżejjer. Anzi, kif rajna fil-programm li għadda, għal sekli twal kien l-ilma tal-pjan li jinsab fil-wiċċ biss, jiġifieri dak li jinsab fil-perched aquifers, li kien aċċessibbli. Jekk tiftakru, il-perched aquifer huwa dak l-ilma li jinġabar fuq is-saff ta' fli u li ħafna drabi, b'mod naturali, jiżbokka f'wiċċ l-art bħala għejun jew nixxigħat. Iżda hekk kif id-domanda għall-ilma baqgħet dejjem tiżdied kien hemm bżonn li nsibu sorsi oħra ta' ilma. U hawnhekk fejn jidħol fl-istorja l-Professur Nicholas Zammit. Il-Professur Zammit twieled is-Siġġiewi u matul ħajtu libes diversi kpiepel, kien tabib, filosfu u arkitett li ħadem fuq diversi knejjes madwar Malta. Fl-1849 il-Gvern Ingliż appuntah assistent supretendent tal-ħabs u fl-istess żmien kien sar ukoll superviżur anzjan tal-akwadotti f'Malta. Iżda ftit snin wara ġietu l-idea li naċċessaw l-ilma tal-pjan li jinsab iktar fil-fond. Dak iż-żmien it-teorija kienet li dan l-ilma ġej minn xi sorsi fl-Afrika u fl-Ewropa, qishom xmajjar fil-blat taħt l-art. Il-proposta tiegħu ntlaqgħet tajjeb u sentejn wara, fl-1856, bdiet titħaffer l-ewwel spiera fil-post magħruf bħala l-Armier ta' Ħal Qormi. L-ilma kien jiġi ppumpjat permezz ta' pompa taħdem bil-fwar illi kienet tinsab f'Wied il-Kbir. Maż-żmien tgħallimna li l-ilma tal-pjan mhuwiex ġej mill-Ewropa u mill-Afrika permezz ta' xmajjar fil-blat, iżda huwa ilma tax-xita illi jiskula fil-blat u jserraħ fl-akwiferi illi aħna nirreferu għalihom bħala Mean Sea Level Aquifers. Il-Mean Sea Level Aquifer jew kif insibuh aħjar L-ilma tal-pjan huwa tip ta' akwifer speċifiku għall-gżejjer. Hawnhekk insibu l-ilma ħelu li jiġi mix-xita li tidħol fil-blat u tinżel fil-blat jifflowtja jgħum fuq ilma baħar li jidħol mill-baħar jidawwar il-gżejjer fil-blat innifsu. U allura għandna sistema fejn ilma li huwa iktar ħafif, ilma ħelu, Jom jifflowtja fuq ilma baħar. F'Malta, bejn wieħed u ieħor insibu li għandna fondijiet ta' madwar mitt metru fin-nofs tal-gżira, inqas u anke iżjed. Mela, l-ilma jrid jgħaddi minn ġo dan il-blat. Idum nieżel. L-ilma jimxi numru ta' ċentimetri biss fis-sena. U allura l-ilma li jinżel illum minħabba dan il-fond għal fejn l-ilma mbagħad l-ilma ħelu jistrieħ, idum numru ta' snin, nikkalkulaw madwar 40 sena. U allura l-ilma qed intellgħu illum huwa ilma li niżel numru ta' snin qabel il-ġurnata tal-lum. Il-kwalità tal-ilma tal-Mean Sea Level Aquifer kienet inferjuri meta kkumparata mal-Perched Aquifers, però Malta qatt ma rrifjutat qamħ, insomma f'dal-każ ilma. U għalhekk dik l-ispira mħaffra f'Ħal Qormi bdiet tipproduċi 540 metru kubu ilma kuljum u kienet isservi il-akwati tal-Kottonera u ta' Raħal Ġdid. Jiġifieri sa nofs is-seklu dsatax, il-produzzjoni tal-ilma f'Malta telgħet għal madwar 3,000 metru kubu kuljum. Forsi tinstema' figura kbira, però, fil-verità kienet isservi biss 60 fil-mija tal-popolazzjoni. dawk li kienu jgħixu fiż-żoni ta' madwar il-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsamxett, u n-naħat ta' Ħaż-Żebbuġ, Birkirkara, Ħ'Attard, Ħal-Lija, Ħal-Balzan u l-Mosta, u l-kumplament tal-gżejjer. Dawk riedu jaraw kif ħa jiddubbaw bl-ilma maħżun fil-bjar. Fl-1887 tħaffret spiera oħra, f'Wied il-Kbir. Hemmhekk diġà kien hemm pompa u din l-ispiera għadna naċċessawha sal-lum. Spira oħra ta' żmien l-Ingliżi li għadha tintuża sal-lum hija proprju din li qed inżuru llum f'Tal Ħlas, nofs triq bejn Ħal Qormi u Ħ'Attard f'Wied is-Sewda. It-tħaffir ta' dawn l-ispiri ġodda għenu sabiex il-produzzjoni tkompli dejjem tikber. Infatti nsibu li fl-1924 il-produzzjoni totali tal-ilma, jiġifieri inkluż dak li ġej mill-akwedotti, telgħet għal 5,433 metru kubu kuljum. Iżda dan xorta waħda ma kienx biżżejjed biex iservi l-popolazzjoni kollha, illi sadanittant baqgħet dejjem tiżdied. Kull darba li żdiedet il-popolazzjoni jew kien hawn perjodu xott mingħajr wisq xita, jew meta kibret l-ekonomija, dejjem kellna bżonn iktar ilma u dejjem kellna naraw minn fejn se nġibu iktar. Għal ħafna snin dan kien ifisser kompli tella' iktar ilma mill-pjan, Iżda, l-ilma tal-pjan mhuwiex manna taqa' mis-sema u ma tispiċċa qatt. Fis-snin erbgħin, speċjalment fis-snin tat-Tieni Gwerra Dinjija meta f'Malta kien hawn ħafna suldati, biex tintlaħaq id-domanda għall-ilma tax-xorb kienu tħaffru aktar boreholes. Fis-snin ta' wara l-gwerra sas-sittinijiet u mbagħad l-attenzjoni bdiet tiffoka iktar fuq il-pumping stations. Ok, naħseb hawnhekk ta' min niċċaraw daqsxejn x'inhi d-differenza bejn pumping stations u boreholes. It-tnejn li huma jintużaw għall-estrazzjoni tal-ilma mill-mean sea level aquifer, l-akwiferu l-aktar fil-fond, iżda il-metodu użat huwa differenti. Pumping station tuża xaft imħaffer fil-blat illi minnu toħroġ netwerk ta' galleriji, ukoll imħaffrin fil-blat. L-ilma, illi fuq medda ta' snin jiskula minn ġol-blat, jinġabar f'dawn il-galleriji, biex imbagħad jittella' permezz tal-pompi. Eżempju ta' pumping stations huma dawk li nsibu f'Ta' Kandja u f'Ta' Bakkja, illi t-tnejn li huma huma mħaffra fis-snin li qegħdin insemmu, jiġifieri lejn nofs is-seklu l-ieħor. Boreholes huma differenti. Borehole hija toqba fl-art, u din tasal fil-fond sal-blat saturat bl-ilma jew xi riżerva naturali. L-ilma mbagħad jiġi ppumpjat permezz ta' pompi. Bl-iskop illi tiżdied iktar il-produzzjoni tal-ilma, is-snin sebgħin raw żieda konsiderevoli fin-numru ta' boreholes pubbliċi. Hawnhekk wieħed ma jistax ma jsemmix il-boreholes privati. L-estrazzjoni tal-ilma mill-privat minn dejjem kienet teżisti, l-aktar permezz ta' spieri. Mela, s'issa diġà semmejna l-boreholes u l-pumping stations. Allura spiera x'inhi? Fi ftit kliem Spira hija simili ħafna ta' borehole. Differenza hija illi tkun iktar wiesgħa u tkun imħaffra bl-idejn. Differenza oħra hija illi Spira ħafna drabi tkun inqas fil-fond minn borehole u għalhekk taċċessa ilma illi huwa aktar fil-wiċċ bħal dak illi nsibu fil-perched aquifers. Dan hu differenti mill-mod kif jinġabar l-ilma mill-għejun artifiċjali fil-perched aquifers. fejn hemmhekk l-ilma joħroġ fil-wiċċ tal-art permezz ta' galleriji. Kif konna qegħdin ngħidu qabel, l-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan mill-privat kienet teżisti minn dejjem. Però, fit-tmeninijiet isa żdiedet. Dan għaliex dak iż-żmien it-teknoloġija ta' tħaffir saret iktar aċċessibbli u għalhekk kien hawn minħa l-opportunità u ħaffer spiri u borħos biex itellgħu ilma għal skopijiet kemm kummerċjali kif ukoll personali. Il-mod kif daw il-ħofor tħaffru, eh, kemm il-darba tħaffru fil-fond wisq. Illi fisser illi l-ilma li beda jittella minnhom wara ftit ta' żmien kien qiegħed isir wisq selajn, wisq salin. Issa dana sfortunatament saret ħsara għaliex saru mijiet ta' ħofor. u li huwa iktar ta' dispjaċir li xi wħud minn daw il-ħofor, xi wħud minn daw il-boreholes saru viċin il-boreholes u l-pumping stations tad-WSC. Il-WSC u qabel il-Waterworks Department kienet toqgħod attenta ħafna Meta tħaffer il-borehors, kienet toqgħod attenta li eh, d-Dipartiment u l-Korporazzjoni kienu joqogħdu attenti li ma jinizlux iktar iktar minn ċertu font, kienu joqogħdu attenti li wara kull ħofra kien isir pumping test biex naraw x'inhuwa il-livell ir-rata sostenibbli ta' pumping. Fit-tmeninijiet naħseb da ma kienx qiegħed isir, U bekk qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin illum għax ħafna qegħdin eh, jilmentaw illi daw il-borħons illi tħaffru daw il-mijiet eh, l-ilma li tilha minnhom huwa pjuttost pjuttost sal-mastru. L-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan mill-privat għada ssir, però illum qed tiġi iktar ikkontrollata u anki mkejla permezz ta' meters tal-ilma. Dan joffri iktar għarfien u joffri iktar kontroll għall-mod kif jiġi affettwat l-akwiferu tagħna. L-ilma ħelu ġej mix-xita, u allura huwa importanti ħafna li nipproteġu u noqogħdu attenti kif niddisponu minn kontaminanti għax dan l-ilma tax-xita ħa jġorr miegħu u hu nieżel 'l isfel kull kontaminant li jkollna fil-wiċċ. Il-kontaminanti li jissieħbu dan l-ilma normalment huma l-istess kontaminanti li nsibu fil-wiċċ, jiġifieri n-nitrat minn agrikoltura jew inkella kontaminanti industrijali jew kontaminanti ġejjin minn prodotti li nużaw aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. L-ilma jdum nieżel. L-ilma fil-blat jimxi bil-mod ħafna. U allura, il-fatt li għandna distanza għolja f'dan it-tip ta' akwifer f'pajjiżna ta' madwar ġieli anke mitt metru 'l fuq, ifisser illi għandna ċertu livell ta' protezzjoni. Ċertu kontaminanti jiequ jiddegradaw jew inkella jiequ jinfirxu iżjed. Ma jfissirx illi nistgħu nagħmlu li rridu, irridu noqogħdu attenti, però n-natura għandha mod ta' kif tipproteġi dan l-ilma. Min-naħa l-oħra, il-fatt illi dan għandna ilma ħelu jiflotja fuq l-ilma baħar, għandna wkoll il-possibilità ta' kontaminazzjoni minn taħt. Meta nerfgħu l-ilma, meta ntellgħu l-ilma, jista' jidħol ukoll ilma mielaħ ma' dak l-ilma ħelu. speċjalment jekk intellgħu iktar milli suppost, u allura bil-mod il-mod l-ilma jibda jkollu livell, l-ilma ħelu jibda jkollu livell ogħla ta' mluħa fih li bil-mod il-mod iwassluh biex ma jkunx iktar tajjeb biex jintuża għal diversi użi li jkopri, ibda mill-ilma li nixorbu, spiċċa wkoll fl-ilma li jintuża għall-biedja u sabiex isostni dan is-settur importanti.
Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, li hija l-entità responsabbli mill-produzzjoni tal-ilma potabbli, investiet f'sorsi alternattivi ta' ilma sabiex dejjem tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq l-ilma tal-pjan. Għaldaqstant, illum għandna tliet impjanti ta' reverse osmosis bir-raba' wieħed qiegħed jinbena u tliet impjanti ta' purifikazzjoni tad-drenaġġ ittrattat. tal-prodott. Dawn tal-aħħar huma fil-fatt indirizzati speċifikament lejn il-bdiewa sabiex minflok ilma tal-pjan, jużaw dan l-ilma riċiklat fl-għelieqi tagħhom. L-infrastruttura tal-ilma tal-pjan hemmhekk għadha u għadna nużawha. B'kollox Malta għandha madwar 42 kilometru ta' galleriji mferxa taħt il-gżejjer kollha u jikkumplementaw din in-netwerk ta' galleriji insibu 14-il stazzjon tal-ippumpjar u 134 borehole minn fejn l-ilma jista' jiġi estratt. B'kollox illum, din l-infrastruttura tipproduċi madwar 13-il miljun metru kubu ta' ilma fis-sena, jew inkella 42 fil-mija tal-produzzjoni kollha tal-ilma. Illum, popolazzjoni kbira, u bit-talba għall-ilma dejjem tiżdied, illi jkollok l-ilma tal-pjan bħala s-sors ewlieni ta' ilma ħelu mhijiex ħaġa sostenibbli. Is-soluzzjoni għal dan kollu tinqasam fi tnejn. L-ewwel irridu nnaqqsu l-ħila. Imbagħad, jekk innaqqsu l-ħila, inkunu qegħdin innaqqsu d-domanda u għaldaqstant ma jkollniex għalfejn nipproduċu ilma żejjed. Kif se naraw f'episodji aktar 'il quddiem, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma diġà qed tagħmel il-parti tagħha billi fost oħrajn naqset drastikament il-leakages tal-ilma. Issa jmiss li aħna nagħmlu l-parti tagħna wkoll. Qatt tgħaddilek minn moħħok illi vit iqattar f'ġurnata sħiħa jaf jaħli mal-għoxrin litru ilma, daqs għaxar fliexken tal-ilma mill-kbar? Importanti li biex ma niddependux fuq l-ilma tal-pjan biss, irridu wkoll insibu sorsi oħra ta' ilma illi huma iktar sostenibbli. Il-pajjiż diġà investa f'impjanti ta' reverse osmosis u fin-new water, issa dawn nitkellmu dwarhom fi programmi oħrajn, imma aħna wkoll nistgħu nagħtu daqqa t'id billi fost affarijiet oħra, Jekk għandna bir, per eżempju, nużawh. L-ilma tal-pjan irridu nħarsu lejh bħala riżerva strateġika, qisu tip ta' insurance għal meta jkollna bżonn iktar ilma. Jien naf per eżempju wara xi sajf qalil forsi, jew wara xi diżastru naturali li jkun affettwa l-operat tal-impjanti ta' reverse osmosis. Għaliex l-ilma tal-pjan mhuwiex infinit, jiġifieri jekk nabbużaw minnu, dan ħa jintilef.